Hawn qiegħed minħaseb li ħrabt sejjer żbaljat. Illum kellna noħorġu tard għax iddeċidejna li nagħtu naqra spazju wkoll lil min bħali xtaq jara Liverpool United. Ħa nitkellmu għada suppost. Però hawn qiegħed, hawn qiegħed, ħa nitkellmu tibżax. Merħba għal dan il-post race reaction tal-Grand Prix tal-Italja, qabel xejn eh, ħassoltu l-għamnat il-faklakum għedin live għal dawk specialment tifozi illi l-lum rridu jizvogaw. Ehm, imma qabel xejn ħarsa ħafifa lejn il-rizultati illi kellna l-lum. Mela, rebaħ Charles Leclerc fuq Ferrari, it-tieni Oscar Piastri McLaren, it-tielet Lando Norris McLaren, ferrama post spiċċa Carlos Sainz għal Ferrari, Sir Lewis Hamilton għal Mercedes, Max Verstappen għal Red Bull is-sitta, is-seba' George Russell Mercedes, it-tminja Sergio Perez Red Bull, id-disa Alexander Albon Williams u l-10 Kevin Magnussen għat-tim tal-ħass. L-aktar dawra veloċi tat-tellieqa għamilha Lando Norris fuq il-McLaren ħin ta' minuta 21.432 fl-aħħar dawra. Mela, mela, nibda qabel xejn billi ngħid proset lit-tifożi għaliex huma ħadu riskji li marru għal one stop u eh, ovvjament spiċċaw biex eh, rebħu it-tellieqa. Imma, imma, imma, imma, imma, imma. Kanada, Silverstone, Monza. X'għandhom inkomu li da tlet tiġrijiet? Tlet tiġrijiet mitlufa mill-McLaren minħabba kombinazzjoni u bini strateġiki li jibqaw jiġu repetuti b'mod ċikliku tellieqa wara tellieqa wara tellieqa wara tellieqa. Inutli noqgħod niżvoga, ħbieb, imma għal dawk kollha supporters tal-McLaren b'mod speċjali, illi qegħdin iwaħħlu fil-fatt illi fl-ewwel lap Piastri għadda lil Norris minflok ġew użati t-team orders li fuqhom ħa nitkellem dalwaqt, Aħjar naraw x'inhu jiġri fil-Muretto Box għax dawn huma strateġiji li qed itellfu l-punti. Kollox diġà telfuna give and take 20 punt u minix qed nitkellem fuq id-Drivers Championship, dak diġà għedtilkom, minix qed inħares lejh jien qabel ma niġu Las Vegas U naraw is-sitwazzjoni f'Las Vegas kif se tkun. Meta jkun għad fadal tliet tiġrijiet u waħda sprint. Inutli toqgħodu tgħidu li għax għadu l-bot u għax għad fadal iċ-ċans, iva tfadal iċ-ċans. U d-distak ftit sit qed jonqos. Imma kif tistgħu timmiraw għal kampjonat tas-sewwieqa meta jibqgħu jsiru dal-punini? Biex ma ngħidx il-kostrutturi wkoll, għax il-kostrutturi per karità nemmen li għandna neħduh ta' u hemm fejn neħduh. Imma kif se taraw fit-tieni parti tal-programm ta' min qed jaħseb li l-affarja bejn ir-Red Bull u l-McLaren sejjer żbaljat ta' għax ta' Marannello hemm qegħdin lesti biex mal-ewwel pudina tagħna bħalma għamlu llum ħatfu t-taż dawn. Dik naraw, eżis ħbib tiegħi tal-McLaren qed issegwu l-video. Mhux għax suppost Piastri kellu jħallil Norris jgħaddi. Aw, biex nkunu għedna kollox, eh, jien ħadd qata' għax sibtu laqtu dak il-ħin fl-ewwel leb. Imma Għall-grazzja ta' Alla ma kienx hemm kuntatt, biss Lando del Cior li nħasad bil-mossa li għamel eh, Oscar fil- fit-tluq. U jaħasra Lando telaq tajjeb, eh? Biex nkunu għedna kollox. Jaħasra Lando telaq tajjeb. Imma ġara li ġara. Jiġifieri, u diġà ta xi kumment tiegħu il-ħabib tiegħi Carmel Tabone li qed jgħid jekk ma jkollokx number one driver qatt ma terbaħ xejn ton. Granted, Carmel li qed tgħid inti. Imma insejna granted li qed tgħid inti, Carmel. Imma jiena nista' nerġa' ngħid, m'iniex qed inħares lejn il-klassifika tas-sewwieqa, id-distakk qed għandu jibqa' jinżel, imma jiena issa nemmen illi t-tim qed jimxi sew. Free to race! Issa min hu l-aqwa jħawwel, jekk Lando jkun kapaċi iniżżel id-distakk, well and good, però jien nerġa' nisħaq, Il-prijorità ewlenija tat-tim tal-McLaren bħalissa għandha tkun il-kampjonat tal-kostrutturi. Issa, jekk b'xi mod isir il-miraklu u jiġi dak tas-sewwieqa, merħba bih, però bħalissa, orajt, l-ewwel il-kampjonat tal-kostrutturi. Jiġifieri jien għalija, illum, kieku rebaħ Piastri, kont se nkun kuntent ħafna. Għaliex mhu sigriet illi jien rebħa ġo Monza dejjem tinżilli għasel, imma llum ma rajniex hekk. Ma rajniex hekk għax għal darb'oħra l-istrateġisti tal-McLaren daħqu n-nies bihom. X'ħaltu jagħmel x'ħaltu jagħmel l-Oscar fl-1930? X'ħaltu jagħmel? Għalfejn daħluh? Fuq min rridu jagħmluh l-undercut? Fuq il-ħitan? Fuq il-ħajbu? Fuq min rridu jagħmluh l-undercut? Jew l-overcut? Il-min rridu jkopru, jkopru din massa Di femuni, Sur strateġisti tal-McLaren, Sur Tom Stallard, inġinier ta' Piastri, il min ridtu tkopru llum? Tgħidulix li ridtu tkopru l-Norris ta', għax imbagħad hemm vera ikolli ngħid li qed nagħmlu ċoċjati elementari, tkopri l sieħbek, orajt l-ewwel rivali huwa l-sewwieq tiegħek tal-garaxx. Imma ejja, Żbalji elementari dawn, ma tgħidx li Plastuna biss qed jiġġieldu għall-kampjonat tas-sewwieqa. Għax kieku ngħidlek iva għandek raġun, imma wejja! Riedu jkopru l-Landol lura, imma riedu jkopru dik il-mossa. Mossa li switna rebħa llum. Għal darb'oħra. Għajjejt nagħmel videos, nirrepeti l-istess ħaġa, kemm għandna strateġisti bażwija, għajjejt, għajjejt. għajjejt. Da diġa t-tielet video dis-sena, għajjejt. Is-sena l-oħra kien hemm dak il-video żvot wara Zandvoort, is-sena ta' qabel kien hemm xi video żvok minn għalija f'Silverstone, għajjejt dejjem ngħid l-istess ħaġa. Ma nistax nifhem x'inhu l-iskop wara daw il-pudini strateġiċi li sena wara sena qed jiġru fil-kamp tal-McLaren, possibbli l-kapijiet mhux qed jindunaw bihom dawn l-affarijiet għax issa mbagħad se jkollu nistaqsihom ċertu domandi llum. Jiddispjaċini. Possibbli ma nistgħux insibu strateġist aħjar minn dan li għandna minn dal-kaboċċu, skużawni ma jkolli nuża din kelma, naf li mhux professjonali, imma possibbli Għax jekk vera minna titjib f'kollox, f'dat dipartiment, għadna ma minnix titjib ta'. U ejja, u ejja. Meta se neħduha l-lezzjoni? Meta se neħduha l-lezzjoni? Meta nitilfu l-kampjonat tal-kostrutturi? Meta ħa nitilfu l-lezzjoni? għax da m'għandek ebda garanzija li ħa tirbaħ it-tmien titli li għad fadal. Ir-Red Bull hemm qed ħareġhom iqumu żgur. Il-Ferrari ukoll Jiġifieri eh, u ejja, u ejja. Għandna opportunità li wara 26 sena nieħdu l-kampjonat tal-kostrutturi U se nibqgħu nitilfuha b'dawn il-pudini strateġiċi? Għax illum Piastri kellu jirbaħ u li kieku rebaħ Piastri ma kien ikun seraq fejn? Xejn. Għax anki l-andament tiegħu waqt it-tellieqa kostanti, dawrit veloċi fuq dawrit veloċi. Ġifieri illum l-Oscar tellif nilu tellieqa minn taħt ħalqu. Jiġifieri, Michael hawnhekk jidher li qed jaqbel ma' Carmel fejn qed jgħidilna li l-Norse ħa ntelfulu l-kampjonat. Jiena nerġa' ntenni Michael il-kampjonat ilu mitluf. 60 punt mhumiex faċli biex tilħaqhom. Jiena u nemmen li t-tim bħali qed jaħsibha, ora dak jien qed naħsibha bħat-tim, it-tim qed iħares lejn il-kampjonat tal-kostrutturi. Għax dak li hu l-iktar reachable u li hu l-iktar doable, speċjalment wara tellaqgħa bħallum fejn ir-Red Bull ma kienu mkien, ma kienu mkien, kellhom tellaqgħa għandra r-Red Bull illum. Verstappen spiċċa sitta, Perez spiċċa tminja, il-karozza l over the place, Verstappen qalbu maqtu intervista wara intervista wara intervista, nista Red Bull ukoll, u ejja, u niġu nitilfu tellaqgħa b'dal mod. Ġifieri, min-naħa l-oħra, onore għat-tim tal-Ferrari illi rriskjaw lagħbu karta, għamlu bidla waħda one stop strategy b'Leclerc f'dawra 15-16 u rnexxielu ċ-Ċali jirbaħ it-tiġrija, eh, fil-ferma tiegħi eh, eh, ħajkolli ngħidha iwa riskju il ħadem imma min-naħa l-oħra rigal ta' dawk il- il-ħmir illi għanna fil-Moretto Box, għax jiena li għalli ju rrit nejdu. Ma fuq ek l-eklek tinżalu l-kappell, Ara l-Ferrari, il-Ferrari kien hemm żmien bħalna kienu gwapi fl-istrateġija, imma jidher li qed jitgħallmu. Jidher li qed jitgħallmu għax bħallum ħadu r-riskju u llum erġajna smajna il-fratelli d'Italja bit-tifożi Voldieri ġustament jiċċelebraw taħt il-podju. Għax jiena mhux inbini ġibna ġew it-tieni u t-tielet illum, imma llum kellna niġu l-ewwel u t-tielet. Mhux ngħid l-ewwel u t-tieni, imma l-ewwel u t-tielet kellna niġu żgur illum. Jiġifieri, Qed nieħu pjaċir qed nara xi kummenti, komplu tkellmu ħalli jiena wkoll nkun nista' eh, naqra l-kummenti tagħkom. Carmel Tabone, vera, pjastri tajjeb, kultant azzarda ngħid li aħjar minn Norris. Karmel, din ili ngħidha li għandna l-aqwa żewġ sewwieqa fil-grid bħala combined. Oscar Piastri huwa sewwieq tajjeb. Nieħdu ħsiebu għax qed nibqgħu nagħtu l-karozza tajba li qed nagħtu. Alright, Piastri anki jista' jiġġiela tal-kampjonat is-sena d-dieħla. Għalfej le. Michael De Giorgio, Sainz telfu ġis sekondi l-Piastri u kienu żewġ sekondi illi eh, prattikament taw il-rebħa lil Leclerc. Ronald Psadni, illum ħareġ ċar li mill-kostrutturi biss jinteressakom u qed tiġu taqgħu tqumu minn noise mhux fair fuqu. Ronald jien ma naqbilx miegħek, jiddispjaċini, jiena ma naqbel assolutament xejn miegħek, l-ewwel priorità hija l-kampjonat tal-kostrutturi bħalissa. Għax dik huwa l-iktar objettiv Louisville, jien personali qed nibqa' nsostni għadna l-bot Għadna l-bogħod. U nerġa' ntenni l-objettiv tiegħi. Jekk naslu Las Vegas u d-distakk ikun doable, mbagħad qed ngħid iva, let's go for it. Jew let's go for it. Imma l-issa għadna l-bogħod. Iva, l-ewwel objettiv tat-tim għandu jkun il-kampjonat tal-kostrutturi. Mhux qed ngħid jiddispjaċini għal Lando, għax jekk nirbħu t-titlu, Lando se jkun ċampjon ukoll. bħalma se jkun champion Piastri u bħalma se jkun champion kulħadd. Imma f'dan l-istadju iva, l-ewwel priorità u din anki għala f'diversi intervisti eh, Zack Brown il-mexxej l-ewwel priorità hija il-kampjonat tal-kostrutturi. Mela l-issa iva, jiena naqbel mat-tim illi it's free to race. Piastri u Norris. Minu laqwa jħawel. Issa kien għandu kapaċi u vera jrid li jgħid nibqgħu ngħidu tagħna fil-kampjonat tas-sewqa wkoll, irid tkun kapaċi jirbaħ it-tlielaq. Mhux qed niġġustifika u ngħid għax għandu għandu t-tort u l-oħra għandu raġun, imma ifhem. Illum il-McLaren tilfu t-tellieqa minħabba l-istrateġija. Punto stop. U dawn huma affarijiet li fl-MTC jridu jarawhom. Jekk hemm bżonn jinbidel l-istrateġista, għax issa ma jistax ikun dejjem hekk. Dis-sena minħabba strateġiji, nerġa' ngħid, il-McLaren tilfet tliet tiġrijiet li jistgħu jkunu eh, jistgħu jistgħu jistgħu jiswew il-kampjonat il-Norris. U mhijiex it-tellaqgħa tal-Ungerija. Kanada, Silverstone, Monza, huma tlieta sissa. Imma Fuq din jekk jafu jaffettwaw il-klassifika tal-kostrutturi, għax kollu qegħdin l-ewwel. Jew kif kollu qegħdin l-ewwel. Għall-inqas l-għandu konsolazzjoni illi ġab l-aħjar dawra. Imma still, mhux li hija xi konsolazzjoni wow biex inkunu edna kollox ukoll. Natu naqra ħarsa lejn is-sewqa l-oħra, kif qedna Red Bull diżastru, is-sitta u t-tmienja, anke llum tismagħhom jitkellmu jidher illi ma setgħux jaqbdu l-kaptu tal-karozza f'Monza u ej iż-żewġt itlilaq li ġejjin jafu jerġgħu jistenbħu dawn, Baku u Singapore. Għalhekk ridna nirbħu llum ukoll George Russell kellu inċident fit-tluq fejn spiċċa u mbagħad is-seba' irnexxielu jirkupra l-postijiet eh, ukoll filwaqt li ż-żewġ postijiet l-oħra ġew mingħand Alex Albon li spiċċa d-disa' Ġiex punti oħra t-tim tal-Williams u Kevin Magnussen li spiċċa l-10 imma leħa il-threshold ta' punti ta' penalità u eh, nistaw nejdu li dan ifisser illi il-Kejmer maħnix ħanaraw ġewwa Baku possibilment din taf tkun opportunità biex Oliver Birman nerġgħu naraw fl-azzjoni din id-darba mal-ħass it-tim li eventwalment se jkun miegħu fl-istaġun li ġej ukoll U naraw naqra fit-toroq ta' Baku l-Ingliż x'ser jagħmel. Mela, morru għal break żgħir kif tidħlu lura niddiskutu il-sitwazzjoni attwali fiż-żewġ klassifiċi. Ibqgħu magħna. Wasal għeluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja? Għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib, El Catalan tax-Xgħajra, fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills, u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 218009997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Merħba lura t-tieni parti tal-video ta' reazzjoni għal Grand Prix ta' l-Italja. Ehm, Antonello irrabjat ħafna l-lum, kif diġa rajna fl-ewwel parti, qabel ah, ħaq eh, awguri lil Carlos Sainz illi għala 30 sena l-lum, spiċċa fil-raba post ukoll. Vollieri Carlos Sainz li jibqa' ukoll mfakkar bħala wieħed mill-ewwel nies illi beda r-rimonta tal-McLaren eh, lura fl-2019. Meta nagħtu ħarsa l-klassifika tas-sewwieqa naraw din is-sitwazzjoni. Verstappen 303, Norris 240 u d-distak bejn Leclerc u Sainz issa tela għal 20 eh, punt, 217 oċċali, 197 għal Piastri. Bidliet memx ħlif fin-naħa t-sfel fejn Alex Albon laħaq lil Berman u Lokon b'sitt punti. Wow! Niġu għal da diskors, 63 punt fadal 8 tiġrijiet. Dewey Bill Qal min iva, qal min le. Jien għalissa ma nemminx li hija doable. Irrid nara iżjed fit-trakka qabel ma nkunu nafu wkoll is-sitwazzjoni finali kif inhi. Però jiena nerġa' ngħid irrid immur Las Vegas u nkunu għadna b'għoxrin punt bejn Norris u Verstappen. Nibda nitkellem fuq il-klassifika tas-sewwieqa. Il-klassifika tal-kostrutturi ddistakwa ta' tmien punti bejn ir-Red Bull u l-McLaren imma ej il-Ferrari hemm qegħdin ta' 407. Oqogħdu x'jismu ta' għamlu t-taffiċ u l-bqija m'hemm xi bidliet partikolari għaliex kulħadd baqa' f'postu. Follieri, imma qed taraw għall-klassifika tal-kostrutturi ħbieb, 39 punt bejn tliet timijiet. Voldi u mhux imbilli il-Ferrari qegħdin jgħidu din hija one off. Il-Ferrari hemm se tkun. Sal-aħħar hemm se tkun il-Ferrari. Singapore għandhom ħabta jmorru tajjeb. Jiġifieri ma nitkesħux, moħħna hemm u ma nibqgħux nafġu għall-istrateġisti qed ngħid tagħna l-iktar. Ivolli li issa naraw se jiġri. Issa għandna ġimgħa break u mbagħad għandna żewġ titliela ġewwa Baku u ġewwa Singapore, żewġ titliela stradali fejn Sergio Perez kapaċi jaf ikun l-aħħar eżami tiegħu qabel ma' Red Bull itajrulu rasu x'jien hawn xejn billi jgħinu jien xorta nibqa' nsostni illi ehm, ir-Red Bull fuq Perez għadha pendenti Hemm interessanti wkoll naraw il-Ferrari eh, li bħal Singapore dejjem imorru tajjeb, Baku jatellaq minn li inċidenti għal diri. Mhux imbilli għandna l-aqwa karozza l-McLaren, ir-riżultati rridu nġibuhom. Imma jiena personali eh, ninsab ħerqan għal dawn iż-żewġ tiġrijiet. Baku dej eh, Voldir dejjem offret spettaklu u Singapore u Sendea ngħid waħda mit-tliqa favoriti tiegħi ehm, eh, Night Race looking forward ukoll biex naraw ser jiġri għal kemm idealment wara bisfatta li kellna llum jien għalija li kien għalija Baku it-sirada. għax ma ħalli naraw naqra se jiġri x'mu se jiġri. U baku s-safety car ħa toħroġ, ġeneralment. Jiġifieri eżis kaboċċi tal-Muretto Box tal-McLaren, please take note. Zac Brown, take note. Andrea Stella, take note. Għallek fil-kas il-dawl, is-sinjuri nġbdulhom widnejhom ħalli jekk hemm bżonn jitranġaw l-affarijiet, jitranġaw. Hemm ċans li jittieħed kampjonat wara 26 sena, ma nixtieqx nitilfu. Mela, jiena naħseb illi dak li kelli xi ngħid illum qatt fuq din t-tiġrija, grazzi tmur lill-isponsors tagħna illi huma il-Catalan u Velocity Sports Racing, inħeġġeġ lil kull min jixtieq illi eh, juża s-servizzi u isegwi s-servizzi ta' daw il- eh, is-sinjuri għaliex indirettament ikunu qegħdin jgħinu l-kamra sportiva tkompli tber eh, u tella kontenut ta' level. Infakrukom ukoll illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna għal kull min għal kull min jixtieq għal kull min jixtieq jgħid tiegħu u kol jara l-videos kollha l-programmi kollha qed noħorġu minn ħin għal ieħor. Minix ħan itlaq imma qabel ma nwieġeb dan l-aħħar kumment li daħal minant Mark Owen fej qed jgħid naħseb li s-sur Mark Weber għamillu xi erba' closes tajbin biex Zack Brown jgħid li both drivers first drivers Mark, għalfejn qed tgħid hekk? Ma maħniex qed nippruvaw niddenigraw l-Oscar Piastri hux? Ejja, come on. Oscar huwa sewwieq ta' talent. U nerġa' ngħid, għalissa iva. Is-sewwieqa huma free to race. Jiena naqbel mat-tim illi jibqa' b'din il-policy għaliex kif rajna eh, qabel id-distakk għadu mhux mhux eh, għadna l-bot. Sta għallando li jtella l-punti. Sta għallando li ma jinħasaċ għax siħbu jabżu, sta għallando illi jagħmel start sajbin. Jiġifieri jien ma naqbel assolutament xejn ma' dal-kumment, Mark. Oscar Piastri huwa sewwieq validu, Oscar Piastri huwa sewwieq ta' talent, illum rajnih għamel sensiela wkoll ta' fastest laps, mela għalissa ħaqqu jibqa' hemm u jibqa' jieħu ċ-ċansijiet tiegħu. Jien hekk ma jinqala xejn narakom għada għal programm botta u risposta. fej se nkunu qegħdin nitkellmu fuq futbol biss fid-9 ta' Settembru se jkollna programm apposta fuq Formula wieħed fejn se nkomplu nitkellmu wkoll fuq dawn it-temi u iżjed. Is-sara ta' tajba kulħadd ħbieb, forza McLaren u nisperaw li ma jkollniex iżjed videos fej nkun qiegħed isniwiċ laskri nirrabja ma' membri tat-tim tiegħi stess. Ħudu ħsieb!
Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing.